אמאל געווען שאלעשידעס אין בית מדרש אמינת ישראל אלס בוכע ביי די משגיח רב וואלפסאן זכרונו לברכה, כ'מיין ס'איז געווען פרשת שלח.

וועט אלעס צובראכן ווערן אז ס'קומט א שלעכטע רוח צו א מענטש האט שלעכטע נסיון, גיי רעש פארטרייב עס. די ריזשנער זאגט אז לא היו ימים טובים בישראל כחמשת עשר באב און יום כיפורים שהיין בנות ישראל גייען ארויס צו די כרמים און מ'זאגט ברכות צו עין איכה. פרעגט די ריזשנער וואס איז די גרויסע טעג וואס איז לא היו ימים טובים בישראל? זאגט ער אז ס'גייט ארויס א בחור און ער זעהט מיידלעך דרייען זיך אין די כרמים און דארף זאגן די בחור בחור! צו אין היכל, הייב אויף דיינע אויגן, דער בחור היט זיך, ער קוקט נישט, און מען זאגט אים, צו אין היכל, הייב אויף, קוק דא, קוק, דאס איז יום טוב, דאס איז די גרעסטע יום טוב וואס קען נאר זיין פאר א איד, א איד וואס היט זיך די אויגן און ער קוקט נישט ווי מען טאר נישט, קוקט ער זיך נאר גוטס, אזוי רופט דער באשעפער, לא הביט אבן בן יעקב, ולא יראה אומה בישראל, דו קוקסט אויף גוטע זאכן, קוק איך נאר אויף דיינע גוטע זאכן, און דיין עבירות און דיין מעלות וואס דו האסט דיין נסיונות קוק איך נישט. ס'האט זיך אויסגעמאכט כ'האב מיך געטראפן מיט פרעזידענט טראמפ מיט מיינע משפחה, און ער איז געווען זייער העפליך, און האט אויסגעשטרעקט די הענט צו אלע מיינע קינדער, און ער שטרעקט אויס די הענט צו מיין טאכטער. און מיין טאכטער א בת יסור, זי האט צוריקגעלייגט די הענט, זי האט נישט ארויסגעשטעקט, און ער זאגט, כ'האב זייער ליב די ברוקלין קינדער, זיי טוען וואס מען לערנט זיי, אזוי פירן זיי זיך אויף. רבותי, מען גייט אויף די גאס, מען דארף זיך ארויסשטעקן די האנט צו א חזיר שאלה וועם מען דארף נישט? ניין! צום מלך פון די וועלט האט מיין טאכטער א קליין מיידל נישט געדארפט ארויסשטעקן די הענט, על אחת כמה וכמה ווען ס'קומט צו א נסיון, מיין טאטע זאגט אלעמאל, דוד, היינט איז נסיונות, היינט הייסט טשעלענדזשעס. אין די תפ' רייש יארן ווען א איד האט געט באקומען א פינק סליפ, יא שבת ארבעט, נישט שבת ארבעטן, די גאנצע פרנסה האט זיך געוואגט מיט דעם, דאס איז א טשעלענדזש, היינט איז א טשעלענדזש. אונז לעבן אין א מלכות של חסד, אונז קען מיר זיין פראוד אונז זעמיר אידן, לאמיר זיך ווייטער פירן וויאזוי די תורה הייסט אונז, אונז וועל מיר זוכה זיין צו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו. די היינטיגע גיבור עפיסאוד איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טעראפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנע, אריזאנע און נארט קעראליינע. זייט פון די הונדערטער צופרידענע עלטערן און רופט שוין אריין פֿיר זיבן דרײַ סעווען סעווען סעווען אַכט דרײַ צוויי דרײַ אדער שיקט א אימעיל צו העלא עט סוקסיד עי בי עי דאט קאם. די זכות פון די צענדליגע טויזענטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות.